Wel, symai, gobeithio bod chi gyd yn o lew. Dwi'n gadael bont newydd o'n. Uh, mae tua chwarter i chwech um, ar nos fawrth. Dwi'n di bod yn teimlo rhyw gret i ddweud y gwir, ond ta waith, dwi'n... Uh, Dwi'n mynd i fynd amdani. Dwi di pacio'r fan a di paratoi y fan i gampio os dwi angen. Ond dwi'n yn siŵr iawn lle dwi am fynd eto. lle dwi 'di llwyddo i ffeindio un o'r inflatable yym mattresses 'ma. Dwi 'di prynu gas stove ddoe. Gynnai laptop, gynnai ffôn, gynnai gamras. Happy days. Yy dwi ar y radio ben bora fory am chwech o gloch felly dwi'n neud 'yn ffor am yy Wrecsam fel o'n i'n deud. Felly gawn ni weld yy be' digwyddith. falla na campio yn yy yn y lle parcio yn Capital Nine yn diwadd ond yy pwy a ŵyr. Be prepared ynde dyna ma' nw'n Wel, o'n i 'di gobeithio e, stopio wrth ymyl Llyn Traws i gael rhyw chydig o lynia a falle, ond ych chi'n be, mae'r tywydd yn ofnadwy, e, mae yna niwl trwchus, mae'n ma rili really anodd dreifio a bob dim. E, Felly dwi'n mynd i ddal i fynd dros y topia traws 'ma a gawn ni weld os fydd y tywydd yn gwella ochra Bala. O'n i'n deud gynna 'fyd dwi 'di pacio stwff i gwcio bwyd a ch'mo' be' o'n i'n meddwl un un rŵan dwi 'di anghofio fflipin llwy a fforc. Ia. A dwi'n gobeithio bod y tin beans yn un o'r rei ring poles 'na ne' fy' na'm beans chwaith. So much am planio. Wel ma' hyn chydig bach o niwsans 'c'os ma'r yy goleuada traffig 'ma reit o flaen tŷ dad so dwi'm yn gwbo lle dwi fod i barcio. Dwi'n mynd i mynd i weld dad yn ôl fforc llwy a cyllell a wedyn dwi'n mynd i aros yn y stiwdios yn maes parcio'r stiwdios yn Wrecsam dwi meddwl. Wel, sy'n mai, croeso i Camp Capital. Dwi wedi cyrraedd a dwi'n cwcio sausages. Symai, dwi wedi cael... Symai, dwi wedi cael noson rei braf, dwi wedi gwneud bach o fwyd, e, mae'n chwarter wedi un o'r ddeg, so dwi'n mynd i hitio y lle sgwar. Fel dych chi'n weld, mae'r gwely just about yn ffitio. Uh, gan i weld pa mor gynnes fydd hi yma. Wela i chi'n bora. Hwre! Wel, bore da iawn i chi. Um, Mae'n hanner di pump. Felly dwi wedi deffro es rhyw chwarter awr. Un o'r pethau yna pan da chi'n pan da chi'n deffro a wedyn beth yn mynd yn ôl i gysgu a da chi'n damio. Felly dwi newydd glwad uh, Rachel dwi'n meddwl un o'r cyflwynwyr um, Hearts yr orsaf arall sydd gennym ni yma, mae hi newydd gyrraedd. Um, felly, dwi'n mynd i reid yng nghot on. A dwi am mynd mewn i'r stiwdio i gnesu ac ar ryw banad. O Stafell Llywyddion Global am chwech. Wel, dyma ni felly nôl yn y stiwdio. Dwi wedi cael ym mhanad, wel, hwn di'r ail i ni ddweud y gwir. Dwi wedi cael uh, yr ail banad felly, felly dwi wedi dechrau deffro. Just trio cael ym mhen o gwmpas y stiwdio unwaith eto, gwerthfawrogi y cynhesrwydd. A da chi fo be? Dwi wedi methu hyn, mae'n braf iawn.